תקנות איז נישט אזא שכל'דיגע זאך, ווען דארף מען מאכן תקנות שלומי? ווען מענטשן האבן נישט קיין שכל מוז מען זאגן תקנות, די תקנה איז אזוי און אזוי, שכל'דיגערהייט וואס דארף מען האבן תקנות? וואס דארף מען האבן תקנות? איך פארשטיי אליינס אז דאס קען איך נישט האבן אינדערהיים, איך פארשטיי אליינס אז ס'איז נישט כדאי צו האבן א גאן אינדערהיים אפן אז די קינדער זאלן עס קענען נעמען, עס זאל קענען געשען א מיסטעיק. וואס מאכט מען נישט א תיקון? מאכן א תיקון איז נישט קיין האבן קיין גאן אינדערהיים, א קינדער זאלן נישט קענען שפילן מיט א גאן, דארף נאך נישט מאכן אזא תקנה, פארוואס דארף מען נאך נישט מאכן אזא תקנה? ווייל ביזדערווייל פארשטייען נאך די מענטשן אז אז וואס? אז ווענדט זיך וועלכע, באלד וועלן קומען די ליבערלס וועלן זאגן קוק אהער וואס דיסט מיר קומען זאגן וואס איך טאר נישט האבן, דיסט מיר קומען זאגן לאז אלעס האבן, לאז ליגן סם אינדרויסן, לאז ליגן פויזן אינדרויסן. מען דארף עס איז לאז מיט מאכן ליגאל יעצט גייט מען מאכן ליגאל וויעט וואס איז עפעס נאר וויעט נאכדעם מען גיין צו קאקעין נאכדעם מען גיין צו איך קען נישט די נעמען און נאכדעם מען גיין צו געהעריגע פויזן פארוואס נישט לאז א מענטש קוק א מענטש וויל עס נעמען מען איז נישט בארעכטיגט אים צו זאגן דאס איז א מענטש מיט וואס לעבט אן שכל א מענטש וואס לעבט אנעם אייבערשטן א מענטש וואס לעבט אן אמונה. אבער פארוואס דארף מען מאכן א תקנה אז דו קענסט נישט האבן אזא און אזא פאון און באלאנגען אין די קהילה? ניין! ניין! איך קען עס נישט האבן ווייל איך קען, איך דארף באלאנגען ביי מיר אליינס. נישט אז איך בין נישט עקסעפטעט אין די מוסדות, איך דארף זיין עקסעפטעט, איך דארף זיין אנגענומען ביי מיר אליינס, ביי מיר אליינס. נו. מענטשן קענסטו פולן, מענטשן קענסטו פעיקן, וועסטו קומען מיט אזא זיך דרייען צווישן וואס מעדרש'ן זיך דרייען מיט אזא מיט א כשר'ע פאון און נאכדעם שטילערהייט אין די זייט וועסטו גיין קוקן ווי דו קענסט גראבן אין גארבידזש גארבידזש גארבידזש גארבידזש, מענטשן קענסטו פאפן, אבער ווער ווערט אויסגעפאפט? ווער ווערט אויסגעפאפט? נו ביסט שוין א מחותן היינט, האסט חתונה האסט א כלה געהאט, דיין טאכטער איז א כלה געווארן, ציטערט נישט הענט און פיס פאר מען גייט צו א שידוך? ציטערט נישט הענט און פיס? מען הערט מעשות יעדן טאג, יונגעלייט סעפערעיטן זיך יעדן טאג, ער האט נעכטן חתונה געהאט, נעכטן קומט צו מיר איינער, אפשר קענסטו העלפן דא, ס'איז יעצט געווען א חתונה פאריגע וואך, נישט מען האלט אינמיטן באצאלן די חובות פון די חתונה, מען האט זיך נאכנישט אוועקגעזעצט אפילו. די ביל פון די קרעדיט קארט איז נאכנישט אנגעקומען און מען צוטיילט זיך שוין ווייל ער איז ביזי מיטן פאון, ער ליגט אין בעט מיטן פאון און די ווייב וואס האט אים דא געגעבן א טויטע נבילה, א פייגער, א מענטש וואס שלאפט אריין ביז צוויי נאכמיטאג, אז מען איז אויף ביינאכט מיטן פאון קען מען דאך נישט אויפשטיין צופרי, זי לויפט ארבעטן, אקעי זי האט נאכנישט קיין קינדער, זי לויפט א טאג נאך די שבע ברכות לויפט מיט די נשמה ארבעטן אז די תכשיט. וויאזוי גייט עס? דארף איך אויסלערנען ענקערע ענקערע רמזים אז דער תכשיט וועט אין כולל און ווערט געוואר אז ער ליגט אין בעט ווי א טויטע פייגער, ווי א טויטע פייגער, פארוואס? ווייל ביינאכט קוקט ער עבירות, קוקט ער שמוץ, נו, וועם האסטו אויסגעפאפט? וועם האסטו אויסגעשפילט? דיעות בלייבן אליין, דיעות בלייבן אליין. וועגן דעם דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך ארויס, איך וויל האבן הייליגע אויגן, הייליגער באשעפער העלף מיך ארויס, איך וויל האבן שמירת עיניים, הייליגער באשעפער איך בעט דיך, וואס זאל איך טון איך בין צוגעקלעבט צו מיין פאון, וואס זאל איך טון איך בין צוגעקלעבט צו מיין אייפאד, וואס זאל איך טון איך איך קען נישט לעבן אן דעם, העלף מיך אייבערשטער.